Betrëfft d'Ukrain. Dësen ass en nationale Punkt betreffend de Bau an de Logement. D'Ukrain, aus där Ursaach, vun där ech elo grad geschwat hunn. Muer ass zu Bréissel, dee fänkt den Owend un, mat enger, iwwregens mat enger Commemoratioun vun der Kommissioun fir de fréiere Kommissiounspresident, de Jacques Delors, dee villes gemaach huet, fir datt Europa do ass, wou mer haut stinn, deen e gebraucht huet, d'fräi Zirkulatioun vun de Persounen, de Gidder, dem Kapital, fir e politescht Zil, nämlech zesummen ze schaffen, déi Idee vum Jacques Delors, déi soll een heiansdo sech drun erënneren. Mee d'Essenz vun deem Conseil ass, kucken, wéi kënnen mer iwwert déi nächst fënnf, iwwert déi nächst dräi Joer, d'Ukrain finanziell ënnerstëtzen am Kader vun dem europäesche Budget. Den europäesche Budget leeft vun 2021 bis 2027. Mir sinn also elo do an der Hallschent an do geet et drëm, fir nei Suen ze deblockéieren, fir kënnen engersäits der Ukrain ze hëllefen, zweetens fir eng Rei Ënnerstëtzend Moossnamen ze finanzéieren am Beräich vun der Migratioun fir Länner, besonnesch déi um Bord vun der Europäescher Unioun sinn. An drëttens, fir d'Zënsen zréckzebezuelen, déi elo méi héich si wéi erwaart, op deenen Emprunten, déi d'Europäesch Unioun geholl huet, fir d'Relance économique an Europa nom Covid ze finanzéieren. Mir schwätzen hei vun zousätzlechen neie budgetäre Moyene fir d'Europäesch Unioun vu ronn 30 Milliarden. Déi mussen, déi ginn zum Deel fonnt duerch Ëmschichtungen am aktuelle Budget an zum Deel duerch nei Engagementer, déi d'Memberstate mussen huelen. Dat betrëfft Lëtzebuerg och. Dat géing eng ronn 20 Milliounen fir Lëtzebuerg pro Joer an den nächste véier Joer bedeiten. D'Essenz awer vun deenen neien Hëllefe betrëfft d'Ukrain. D'Europäesch Unioun wëllt d'Ukrain finanziell ënnerstëtzen, niewent der militärescher Ënnerstëtzung, niewent der humanitärer Ënnerstëtzung, déi mir jo och hei zu Lëtzebuerg ganz staark gemaach hunn, och mam Accueil vu ville Flüchtlingen. Mee et geet drëm, der Ukrain déi Suen ze ginn, déi se brauchen an den nächste Joren, datt dat Land iwwerhaapt kann iwwerliewen. Mir sinn eis zu 26 eens, datt mer déi Hëllefen, wat e Pak ass vu ronn 50 Milliarde fir d'Ukrain ginn, 50 Milliarden, déi sech opdeelen, 17 Milliarde Subsiden an 33 Milliarde Prêten, Mir sinn eis eens, datt mer déi Sue musse ginn, a fir de Moment ass, wéi Der wësst, vum leschte Conseil Ungarn dat Land, wat bis elo net Jo gesot huet, fir dat ze maachen. Mir hoffen, datt mer eng Solutioun zu 27 kënnen zu Bréissel fannen. Well et geet hei ëm fundamental Prinzipien an Europa. Et geet net drëm, net nëmmen drëm, der Ukrain als Land ze hëllefen, et geet drëm kloer ze maachen, datt d'Ukrain an déi Wäerter, fir déi d'Ukrain sech asetzt, datt déi och eis Wäerter sinn an datt een e Land, wat iwwerfall gëtt, wat iwwerfall gëtt vun engem Noper, dee wëllt seng Existenz vun engem Land vernichten, datt een esou e Land net eleng léisst. An duerfir ass déi Ënnerstëtzung op alle Pläng vun der Ukrain noutwendeg. An duerfir ass och Lëtzebuerg an och d'Lëtzebuerger Regierung der Meenung, datt ee muss deen europäeschen Effort ënnerstëtzen, fir der Ukrain déi Mëttelen ze ginn, déi se brauch, fir ze iwwerliewen. Ech hunn viru 14 Deeg de President Selenskyj an der Schwäiz begéint. Mir hunn iwwert all déi Aspekter do geschwat. Et ass kloer, datt dee Krich nach esou bal net wäert eriwwer sinn an datt et duerfir noutwendeg och ass, fir och ze weisen, datt een d'Ukrain net eleng léisst, datt Europa an dofir och d'Memberstaate vun Europa, och mir, d'Ukrain staark ënnerstëtzen. An dat wäert ech zu Bréissel och zum Ausdrock ze bréngen. Mir hoffen, datt et eng Léisung zu 27 gëtt. All aner Léisung, eng zu 26, wär Net ideal, mee loosse mer elo mol fir d'éischt enger schaffen zu 27, an do sinn déi lescht Deeg tëscht der Europäescher Kommissioun an dem europäesche Conseilspresidenten an dem Här Orban eng Rei Gespréicher geféiert ginn, mee et bleift zu dësem Zäitpunkt, no deem wat mir wëssen, nach ganz schwiereg. Dann zréck op Lëtzebuerg an eise Mee. Déi zwou Saachen hänken natierlech zesummen, well d'Zukunft vun Europa ass och eis Zukunft. Dann zréck op Lëtzebuerg. Mir sinn elo eng siwen, aacht Wochen am Amt. Ech muss soen, datt d'Regierung an déi eenzel Ministeren extrem gutt geschafft hunn. Natierlech brauch een ëmmer am Ufank, dat ass an all neiem Job esou, dat gëllt fir mech, dat gëllt fir d'Kollegen an der Regierung, besonnesch déi, déi nei an der Regierung sinn, brauch ee bëssen eng Ulafzäit, bis ee säi Ministère organiséiert huet, bis ee weess, wat alles zu sengem Aufgabeberäich gehéiert. Dat ass alles elo plus ou moins Am Jum an all de Ministèren, d'Ekippen hu sech fonnt an elo geet et drëm, dee Regierungsprogramm, dee Koalitiounsprogramm, dee mer gemeinsam ofgemaach hunn, fir deen och ëmzesetzen. Fir d'Regierung ass et ganz wichteg, datt mer d'sozial Kohäsioun am Land stäerken, datt mer datt mer e Lëtzebuerg hunn, wou et de Leiden an engem ekonomesch schwieregen Ëmfeld esou wäit wéi méiglech gutt geet. An duerfir hu mer direkt och an der Regierung, trotz eisen, dem Fait, datt mer eréischt just ugefaangen hunn, Décisiounen geholl, déi een all zesumme muss gesinn an déi d'Mëttelschicht mee ech géing soen, de Gros vun de Lëtzebuerger gehéiert dozou, staark ënnerstëtzen an déi ee wéi gesot zesumme muss gesinn. Dat ass engersäits déi zolidd Steierreduktioun, déi mer op den éischte Januar vun dësem Joer gemaach hunn a déi mer d'Kafkraaft vun de Leit gestäerkt hunn. Dir wësst, datt mer op den éischte Januar d'Steiertabell ëm véier Indextranchen Ugepasst hunn. Domatter hu mer ronn 500 Millioune Kafkraaft zréck un d'Bevëlkerung ginn, déi natierlech och de Leit zegutt kënnt, déi natierlech och de Geschäfter zegutt kënnt, wou eng Rei vun deene Suen ausgi ginn. Dat heescht, datt an engem wirtschaftlech schwieregen Zäite mer souwuel Sozialpolitik wéi Wirtschaftspolitik matenee verbonnen hunn, an dofir ass dat eng Moossnam, déi natierlech elo iwwert déi nächst Méint wäert hir Friichten nach méi droen. Ech erënneren drun zum Beispill, datt eng Koppel an der Steierklass zwee, déi 125.000 Euro verdéngt, datt déi 2.000 Euro ronn manner Steiere pro Joer ab dësem Joer bezilt. Dat si ganz vill Suen an dat hëlleft de Leit besser iwwert d'Ronnen ze kommen. Firwat brauchen d'Leit natierlech déi Suen? Dat hänkt vill dermat zesummen, datt d'Wunnen zu Lëtzebuerg deier ass, dat wësse mer, an duerfir ass d'Regierung jo och ugetrueden, fir eng ganz Panoplie vu Moossnamen ze huelen, fir datt mer d'Wunne méi erschwinglech maachen, datt méi Leit kënnen eng Wunneng kafen oder lounen. Mir hunn iwwert déi lescht Méint festgestallt, éier dës Regierung an d'Amt komm ass, datt mer quasi eng Stopp haten an der Vente vu Wunnengen, souwuel bestehende Wunnengen wéi neie Wunnengen. Dofir gouf et eng ganz Rei, an dofir ginn et eng ganz Rei vun Ursaachen. An déi nei Regierung huet duerfir gesot, mir musse prioritär kucken, datt mer hei Saachen ënnerhuelen, déi eis hëllefen, och kuerzfristeg erëm Schwong an de Wunnengsbau ze kréien. An duerfir hu mer an deene leschte Wochen, d'Kollegen an der, eng Rei Ministerkollegen an der Regierung a mir haut am Regierungsrot, eng Rei Moossnamen decidéiert, déi eigentlech dräi Ziler hunn. En éischt Zil vun dëse Moosnamen ass, datt mer wëlle méi bauen, datt mer Schwong, eng Relance an de Wunnengsmoart kréien, well fir de Moment, an Dir hutt dat gesinn, am Bausecteur leeft net vill, datt mer also Schwong an dee Marché kréien. An duerfir ass, wann ech soe méi bauen, heescht dat och Aarbecht erëm schafen, datt déi Leit, déi an dem Bau schaffen, am Handwierk schaffen, Aarbecht hunn. An zweetens natierlech dréit dat och bäi zur Aarmutsbekämpfung am breede Sënn vum Wuert, well déi Leit, déi do schaffen, hunn dann eng Schaff, verdéngen eppes an déi Leit, déi eng Wunneng sichen, fannen eng Wunneng. Also éischte Punkt, éischt Zilsetzung vun deene Moossnamen, déi mer haut ugeholl hunn, ass méi bauen. Zweet Zilsetzung, méi Logementer hunn. Mir wëssen, datt wann een e Wann een e Mangel u Wunnengen huet, da geet de Präis erop, well d'Demande do ass. Et si sécherlech Wunnengen déi lescht Jore gebaut ginn, mee mer brauchen der vill méi a mer brauche virun allem och nach méi abordabele Wunnengsraum. An dofir musse mer alles maachen, datt méi Wunnenge gebaut ginn, déi dann zur Verfügung sti fir d'Locatioun vun deene Leit, déi eng Wunneng brauchen, zum Deel och fir d'Acquisitioun. An déi drëtt Zilsetzung vun deene Moossnamen, déi mer haut geholl hunn, ass, fir de Leiden ze hëllefen, mat méi Ënnerstëtzung fir kënnen ze kafen oder ze lounen, eng Wunneng fir sech. Dat eent ass also fir déi de Bau ze encouragéieren an dat anert ass fir d'Leit, déi eng Wunneng brauchen, och ze encouragéieren. Dat ass also en equilibréierte Pak, deen souwuel fir d'Leit ass Mir fir d'Handwierk, fir d'Leit an de Bau ass, an dat ass d'Zilsetzung vun dëse Moossnamen. De Grondtenor ass, mir hätte gär méi Schwong an de Wunnengsbau. Dee Schwong ass noutwendeg, soen ech nach eng Kéier, well déi lescht Méint en totale Stëllstand war. An Dir hutt gesinn, datt am Bau an am Handwierk eng Rei Betriber Schwieregkeeten hunn, dat ass net gutt, well et ass jo e Besoin u Wunnengen do. An dofir wëllt d'Regierung do eng nei Politik maachen, déi, wou mer hoffen, datt déi an den nächste Méint zu neier Aktivitéit op deem Marché féiert. Wat d'Method ubelaangt. wëll ech nach eng Kéier soen, ech hunn dat gëschter zum Deel an der Chamber gesot, mee ech wëll et hei nach eng Kéier méi mat System soen, Mir hunn e Koalitionsaccord gemaach, an deem mer eng ganz Rei Moosname virgesinn hunn. Déi eng Moosnam, déi mer haut virstellen, sinn déi kuerzfristeg Moosnamen. Da ginn et natierlech eng Rei Moosnamen, déi si méi struktureller. Mëttel a laangfristeger Natur, do geet et zum Beispill ëm Prozeduren, Simplification administrative, déi brauchen natierlech e bësse méi laang Zäit. Mee wat mer elo gemaach hunn, ass, déi zoustänneg Ministeren, zwee vun de Ministerkollege sinn haut bäi mer, déi hunn an deene leschte Wochen, Gespréicher geféiert mat verschidden Deeler vun der vun der Ekonomie, vum Secteur, vum Handwierk, fir ze kucken, wéi sinn déi Moosnamen, wéi fonctionnéieren déi Moosnamen, déi mer eis virgeholl hunn op hire spezifesche Secteuren. Déi Gespréicher, déi éischt Phas vun deene Gespréicher ass elo fäerdeg. An de Ministèren ass ganz vill geschafft ginn an dofir konnt d'Regierung haut kuerzfristeg Moosnamen unhuelen. Déi zwou éischt Etappe sinn also domatter gemaach. Déi drëtt Etapp ass eng, déi national Logementsreunioun, déi mer ugekënnegt haten, déi wëlle mer den 22 Februar zu Senneng maachen. Dat ass eng Reunioun, déi net ze vergläichen ass mat Tripartitten oder ähnleche Reuniounen, wou vill Leit bäinee kommen an da gëtt deen Dag direkt alles decidéiert. Neen, déi huet zum Zweck, fir méi Acteuren ronderëm den Dësch ze hunn, fir ze kucken, wéi mer dat do elo kënnen um Terrain ëmsetzen. Duerfir, déi Acteuren, déi deen Dag ronderëm den Dësch kommen, ass de Stat, sinn d'Gemengen, déi e ganz wichtegen Acteur si besonnesch och beim Logement abordable, déi awer och aner Infrastrukture mussen hunn, fir datt iwwerhaapt fonctionnéiert, an dat ass Nämlech d'Bauhandwierk, dat sinn also all déi Leit, déi mer brauchen, och an der Lëtzebuerger Economie, datt déi och kënnen déi Gebaier, déi Haiser, déi Wunnenge bauen. An dat sinn also d'Haaptacteuren, déi mer do zesummesetzen, fir da mat deenen e Kalenner ze diskutéieren an eng Rei Moossnamen E kuerzfristege Kalenner, e klore Kalenner, wéi mer d'Ëmsetzung vun deene Moossname maachen, datt mer an engem raisonnabelen Délai da méi Wunnenge kënnen op de Maart bréngen, well mer wëssen och vun deem Dag un, wou déi éischte Schëpp bei enger Wunneng gemaach gëtt, bis dann d'Wunneng steet, dat dauert forcément. An dofir wëlle mer dat och zäitlech méi enk emräissen. Dozou gehéiert dann och, datt bäi där Reunioun, mer wäerten och iwwer eng Rei Prozedure schwätzen, och dat ass eppes, wat ee muss selbstverständlech mat de Gemengen, mat dem Handwierk beschwätzen, well si sinn natierlech do an där Chaîne vun deenen Décisiounen ganz wichteg Acteuren. Duerno da, wéi gesot, do wäerte mer da vläicht deen een oder anere weider, deen een an Aarbechtsgrupp nach mussen asetzen, deen dann nach weider verschidde Saache préift, sou datt mer dann no där Reunioun e puer Wochen dono, een, zwee Méint dono, wäerte kënne mat weidere Moossnamen un d'Ëffentlechkeet trieden, zum Deel och un d'Chamber, well zum Deel verlaangt dat Gesetzesännerungen. Mir hunn also e klore Kalenner bis de Summer eis an där Matière hei virginn. Déi Moosnamen, déi mer haut, wéi gesot, ugeholl hunn, méi bauen, méi Logementer, méi Hëllefe fir d'Leit, fir kuerzfristeg eng Relance ze maachen, hunn also zwee Voleten. Dat eent si fiskalesch Voleten. Duerfir ass de Finanzminister Gilles Roth hei mat um Point de presse, fir dat ze presentéieren, an de Claude Meisch ass Minister vum Logement. A vum Aménagement du territoire, mee hei als Minister vum Logement, déi zwee hänken natierlech och oft zesummen, fir déi Hëllefen, déi d'Leit kréien, méi am Detail ze exposéieren. Selbstverständlech gehéieren och aner Ministèren an dësem Processus derzou, mee déi hunn de Moien elo an dësem Conseil net hir Moosnamen direkt. Eng Moos, eng Roll gespillt, dat ass den Intérieur, deen eng ganz wichteg Roll hei spillt, dat ass den Environnement, deen eng wichteg Roll spillt, An déi alleguerte bedeelege sech natierlech och un der nationaler Logementsreunioun Enn Februar, déi mer dofir hunn. Elo mol, dat ass fir den allgemenge Kader. An ech géing da proposéiere vläicht fir d'éischt, datt de Gilles Roth eis déi steierlech kuerzfristeg Moossname géing virstellen. Jo.
Gudde Mëtteg alleguerten. De Premierminister huet eigentlech de Kader virgezeechent. De Bausecteur, dee stécht effektiv an enger Kris. Mir gesinn dat bei dem Verkaf vun den Immobilien. Déi éischt Hallschent 2023 sinn net manner wéi 50 Prozent manner Immobilientransaktioune gemaach ginn am Verglach zu dem Virjoer. Mir gesinn dat awer och virun allem um Niveau vun de sougenannten Droits d'enregistrement. well do gesi mer Enn 2023 e Minus vu souguer 252 Milliounen Euro oder 52 Prozent manner Einnahme wéi dat am Virjoer 2022 war. D'Recetten op deem Punkt goufen also carrément halbéiert. Dir wësst, dass dat virun allem ee Impakt huet op d'Zuel vun de Faillitten, besonnesch vu méi klengen Acteuren an dem Bausecteur. Dat huet en direkten Impakt och um Niveau vun dem Chômage. An dat heescht och fir d'Regierung a fir d'Land, dass elo muss agéiert ginn, fir där Sozialkris an dem Bausecteur entgéintzewierken. Dat heescht och, dass elo muss eng nei Dynamik an dem Bau geschéien. Déi steierlech Moossnamen, déi ech Iech elo wëllt kuerz virstellen, dat ass nëmmen en Deel vun engem ganze Puzzle. Et ass awer ee Pak, dee, géing ech soen, breet gefächert ass. Et ass e Pak, fir d'Kiewer, fir d'Bierger, pardon, beim Kaf vun engem Eegenheem ze ënnerstëtzen. Et ass e Pak fir de soziale Wunnengsbau ze fërderen. Et ass e Pak fir den Invest am der Locatioun méi interessant ze maachen. An et ass och e Pak fir de Maart insgesamt an domadder och d'Aktivitéit ronderëm déi bestehend Wunnengen unzedreiwen. Eng Rei vun deene Moossnamen, déi si limitéiert op d'Joer 2024, also dëst Joer. Mee wichteg, déi Moossname spille réckwierkend, ech betounen et nach eng Kéier, réckwierkend op den éischte Januar 2024. Aner Moossnamen, wou herno kommen, déi si méi strukturell ausgeluecht an déi spillen iwwert d'Joer 2024 eraus. Zu de Moossnamen, déi fir 2024 lo kuerzfristeg spillen. Éischtens de bëllegen Akt op dem Eegenheem. Hei gëtt de Steierkredit vun elo 30.000 Euro op 40.000 Euro pro Persoun an engem Haushalt an d'Luucht gesat. Bei enger Koppel sinn dat also 80.000 Euro. En ass op all Notariatsakt unzerechnen, deen 2024 ënnerschriwwe gëtt. De bëllegen Akt bezitt sech och exklusiv op de Kaf vun engem Eegenheem. Gesellschaften, déi sinn vun dësem Abattement ausgeholl. Bierger, déi dëse Steierkredit an der Vergaangenheet schonns genotzt hunn, oder deelweis genotzt hunn, déi kréien 2024 10.000 Euro pro Persoun als Steierkredit bäi. Wat heescht dat vereinfacht gesot? Mee bis zu engem Kafpräis vu 571.000 Euro bezilt eng eenzel Persoun keen Enregistrement, bei enger Koppel zielt dëst bis e Kafpräis vun ëmgerechnet 1.142.000 Euro. Zweet Moossnam, an dat ass eng nei Moossnam, nämlech de bëllegen Akt fir Locatiounswunnengen, dat hu mer genannt de Crédit d'impôt location. Et ass, wéi gesot, eng Moossnam, déi ass ganz nei. De bëllegen Akt spillt dëst Joer 2024 och fir nei Wunnengen, déi verlount ginn. En applizéiert sech exklusiv un sougenannte VEFA, dat heescht Vente en futur d'état d'achèvement, Kontrakter. De Montant beleeft sech hei op 20.000 Euro pro Persoun. Gesellschafte kënnen net an de Genoss vun dëser Moossnam kommen an dëse bëllegen Akt Fir Leit, déi an d'Locatioun also investéieren, dat nei ass, deen ass och zweckgebonnen, well e spillt nëmmen dann, wann déi Wunneng minimum zwee Joer dem Locatiounsmarché och effektiv zou gefouert gëtt. Eng drëtte Moossnam, dat ass dee sougenannte Quart du taux global bei der Plus-value-Besteierung. Dat ass eng Moossnam, déi 2024, fir 2024 agefouert gëtt, also fir all Akt, deen zwëschent dem éischte Januar bis zu dem 31. Dezember dëst Joer gemaach gëtt. Vereinfacht ausgedréckt, wat heescht dat? De Quart du taux global, mä dat heescht eng Besteierung vun der Plus-value, also dem sougenannte Mehrwert, Wann ech eng Immobilie, sief dat en Terrain, en Haus oder en Appartement, verkafen, da bezuelen ech op deem Mehrwäert net méi 20 Prozent Steieren, mee ëmgerechent ronn, fir et ze vereinfachen, nëmmen 10 Prozent Steieren. Ab dem éischte Januar vum nächste Joer, also 2025, spillt dann erëm deen normale System, wéi mer e bis elo kannt hunn, also 20 Prozent Besteierung vun dem Mehrwäert. Eng véiert weider Moossnam, dat ass den Amortissement accéléré, de sougenannten Amortissement accéléré, dee geet fir 2024 op 6 Prozent erop. An dësen Amortissement, dee kann een och dann während 6 Joer weider geltend maachen. Dës Moossnam, déi spillt och, wéi gesot, just fir 2024, fir all Akt, deen do gemaach gëtt. Si ass och op Neibaute limitéiert. An de maximale Montant, deen een iwwer dee Wee steierlech ka geltend maachen, deen ass och plafonéiert op 250.000 Euro. Eng leschte Moossnam, déi fir 2024 spillt, dat ass, dass et keng Plus-value-Besteierung gëtt wann ech e Kaf maache vun engem Logement, deen der sougenannter Gestion locative sociale zur Verfügung gestallt gëtt. Dës Moossnam ass awer limitéiert op de Lëtzebuerger Territoire a mir hoffen och domat, dass der sougenannter GLS, also der Gestion locative sociale, weider Wunnengen zur Verfügung gestallt ginn. An eng leschte Moossnam 2024, dat ass, dass ech och eng Befreiung hu vun der Plus-value, wann ech en Transfert maachen, andeem ech e Gebai kafen, eng Wunneng kafen, déi energeetesch der Klass 1 A plus ugehéiert. Dat heescht, dat ass deen héchsten energetesche Standard, dee mer hunn am Wunnengsbau. An dat ass also och eng Moossnam, fir d'Bierger ze ënnerstëtzen, déi bereet sinn, eppes fir d'Ëmwelt auszeginn. Et ass also kloer en Invest an d'Ëmwelt. Den zweete grousse Volet sinn dann méi strukturell Moossnamen, déi iwwert 2024 weider spillen. Dat interesséiert ganz vill Leit, déi mat héijen Zënsen, de Premierminister huet dat elo just ugedeit, ze kämpfen hunn. Wat heescht dat konkret? Mee déi aktuell Plaffonge gi fir all Persoun am Haushalt ëm een Drëttel erhéicht. Dat heescht, d'Ofsetzbarkeet vun de Scholdzënsen um Eegenheem, déi ginn nach eng Kéier ëm 33 Prozent an d'Luucht gefouert. Wat heescht dat konkret? Mee wärend den éischte fënnef Joer wou ech mäin eegen Heem bewunnen, während den éischte 5 Joer, wou ech mäin eegen Heem bewunnen, geet dee Plaffong vun 3.000 op 4.000 Euro pro Persoun am Haushalt erop. Zwëschent dem sechsten an zëngte Joer, wou ech mäin eegen Heem bewunnen, geet dee Plaffong vun aktuell 2.250 op 3.000 Euro pro Persoun am Haushalt erop, a wann ech méi wéi 10 Joer schonns a mengem Eegenheem wunnen, da geet dee Plaffong vun den ofsetzbare Scholdzënse geet deen vu 1.500 op 2.000 Euro pro Persoun an engem Haushalt erop. Wat heescht dat konkret? Mir eng véierkäppeg Famill, déi kann an Zukunft kann déi pro Joer Amplaz 12.000 Euro 16.000 Euro steierlech geltend maachen. Dat ass fir déi Famill en Netto Plus vu ronn 1.800 Euro pro Joer. Da kënnt eng weider Moossnam, déi och wéi gesot 2024, mee doriwwer eraus spillt. Dat ass eng zousätzlech steierlech Begënschtegung fir d'Verloune vun enger Wunneng, déi ech der Gestion locative sociale zouféieren. Den aktuellen Taux vu 75 Prozent, dee gëtt do op 90 Prozent an d'Luucht gesat. Dat heescht konkret, dass, wann ech esou eng Wunneng der Gestion locative sociale verlounen, dann ass 90 Prozent vun deem Loyer, deen ech kréien, ass steierlech befreit. Och hei erhoffe mer eis e weidere Boost an der Location sociale. Da gëtt eng weider Moossnam, déi wichteg ass, notamment am Erschléisse fir neie Wunngebitter, nämlech dat ass eng Steierbefreiung vun der Plus-value beim Verkaf vun engem Terrain oder vun enger Immobilie un de Fonds de logement. Am Moment zielt dës Steierbefreiung just, wann ech en Terrain oder eng Immobilie dem Stat oder de Gemengen oder engem Gemengesyndikat verkafen, wéi gesot, hei zielt dat och, wann ech dem Fonds de Logement, wann deen zum Beispill en neit Wunngebitt erschléisst, bezuelen ech och do keng Steier op der Plus-value. An dann eng leschte Moosnam, déi besonnesch deene Jonken zu gutt kënnt. Ëm wat geet et do? Dat ass eng sougenannte Wunnprimm fir jonk Beruffsufänger, Starter-Kit oder wéi Der et och ëmmer wëllt nennen, fir jonk Leit. Konkret heescht dat, datt jonk Leit bis zum 30. Liewensjoer kënne bei engem maximale Gehalt, dat se pro Mount hunn, vun zweeanenhalleft Mol de qualifizéierte Mindestloun, dat ass ëmgerechent haut ronn 7.750 Euro de Mount, vun hirem Patron kënnen eng Loyerssubventioun kréie vu maximal 1.000 Euro. Déi Loyerssubventioun, déi ass dann och nach eng Kéier zu 25 Prozent steierlech befreit. Dat sinn och nach fir déi Leit eng reng Netto-Zouweisung vun 100 Euro de Mount. Dir gesitt zum Ofschloss, d'Regierung proposéiert hei also, wéi de Premier et virdru gesot huet, en equilibréierten Moossnamepak, dat si Moossname fir den abordabelen a soziale Wunnengsbau ze ënnerstëtzen. Et si Moossname fir de privaten Investor ze beweegen, matzehëllefen duerch déi Wunnengsbaukris de Moment ze kommen, well de Staat an domadder och déi verbreeten ëffentlech Hand, déi kann net alles maachen. Et si Moossname déi och de Leit, déi schonns en Eegenheem hunn, mat héijen Zënsen ze kämpfen hunn, fir deenen och ënnert d'Äerm ze gräifen. An et ass zum Schluss a last but not least awer och eng Moossnamekatalog fir Entreprisen, déi wëllen hir Responsabilitéit iwwerhuelen a virun allem hëllefen jonke Mataarbechtern. Dat zielt och fir d'Kompetitivitéit vun eisen Entreprisen am Generellen, fir deene kënnen eng Wunnprim zoukommen ze loossen. Voilà, villmools Merci dem Finanzmister. Dir gesitt, dass also scho substantiell, et sinn och ganz vill ënnerschiddlech Moosnamen. Ech ënnersträichen nach eng Kéier, déi éischt Moosnamen, déi den Här Roth genannt huet, déi an der Zäit begrenzt sinn, dohi och dat Wuert neie Schwung, well dat Moosnamen, déi si mer bewosst zäitlech begrenzt, fir datt d'Leit elo soen, okay, Lo hunn ech dovun en Avantage, da verkafen ech vläicht eppes, da kafen ech eppes, soudatt mer domatter hoffen, datt méi Aktivitéit kënnt. An ech soen och nach eng Kéier, et si Leit, dat hei si Moossname fir de Logement, et sinn natierlech och Moossname fir de Bau, ech kann dat net genuch ënnersträichen, well mir wëllen net datt mussen am Handwierk an am Bau Leit entlooss ginn, mir hunn duerfir d'lescht Woch de limitéierte Chômage partiel am Bausecteur decidéiert, och fir datt d'Aarbechter, déi do am Secteur schaffen, hir Plaz halen, well mir brauche se, wa rëm déi Aktivitéiten do unzéien. A mir mengen, datt déi steierlech Moossnamen hei hëllefen, datt erëm Schwong an dee Marché kënnt, datt also Logement, a Bauen verbonnen. A vue datt vill Leit net déi genuch Ënnerstëtzung an dësen schwieregen Zäiten, an notamment bäi Ënnerschied bäi neien héijen Zënsen hunn, duerfir an deem équilibréierte Pak natierlech och wichteg Moossnamen, déi an d'Kompetenz vum Logementsminister falen. An duerfir, Claude Meisch, Dir huet d'Wuert. Villmools Merci, Här Premierminister, Här Finanzminister. Et ass elo scho villes gesot ginn, villes ugekënnegt ginn, mee et kënnt awer och nach e bëssen, e bëssen eppes. Well déi lescht dräi Wochen hu mer eis intensiv dohinner gesat, och ganz vill Echangen, jo wéi virdru schonn ënnerstrach ginn ass, mat ganz villen an ënnerschiddlechen Acteure gehat. An dat heite, wat mer hei proposéiert hunn, denken ech, ass e Mesurëkatalog, dee wierklech kann Schwong an de Wunnengsbau kréien. Mir brauchen, an do ass et grad ëm dat gaangen, wat de Finanzminister exposéiert huet, Vertrauen och vun Investisseuren, Vertraue vu jidderengem, deen eigentlech nach e bësse Geld op der Säit huet, fir et grad elo och dann a Wunnengen, an Appartementer, an Haiser hei zu Lëtzebuerg ze investéieren. Mer brauchen op där anerer Säit awer och D'Hëllef fir d'Mënschen, déi och vun der Logementskris a vun der Baukris befaasst sinn, a béides viséiere mer heimadder. Och als Logementsminister ënnersträichen ech duerfir d'Wichtegkeet vun deene Steiermesuren op där enger Säit, well mer brauchen op Dauer méi Wunnengen, mer brauche méi Wunnengen, déi gebaut ginn, mer brauche méi Wunnenge fir all déi Mënschen, déi zu Lëtzebuerg wëllen en Doheem fannen. An de Réckgang vun den Transaktiounen a vun den Autorisatiounen ass eppes, wat der Regierung grouss Kappzerbrieches gemaach huet a wou mer mengen, hei wierklech eng ugemiesse Reaktioun kënnen dorobber ze fannen. De Message vun der Regierung ass wierklech genau deen, datt elo de richtegen Zäitpunkt ass, fir an de Logement hei zu Lëtzebuerg ze investéieren. An dat wëlle mer, an dee Message wëlle mer och transposéieren iwwert eise ganze Mesurëkatalog am Logementsministère, iwwert d'Aide au logement, fir d'Particulieren och beim Kaf vun enger Wunneng kënne besser ze ënnerstëtzen, fir Mënschen hei am Land, Famillen hei am Land, Stéit hei am Land, och mat méi engem bescheidene Revenu, kënnen hinnen eng Hand ze reechen, wann et drëms geet, eben sech en eegen Heem kënnen unzeleeën. An do gëtt et eng ganz Rei vu Mesuren, wou mer dach däitlech Verbesserungen elo ustriewen. Ech wëll der just e puer opzielen, d'Subventions d'intérêts zum Beispill, do wou de Stat bei den Zënslaaschte ka hëllefen, datt mer dat vun zwee Komma 45 Prozent op dräi Komma fënnef Prozent eropginn. Dat ass also och e fir déi Kategorie vun der Populatioun e wichtege Schratt, fir op déi méi héich Zënse kënnen ze reagéieren. Mir hunn d'Prime d'accession à la propriété, wou mer och do d'Eligibilitéit, wie kann dovunner profitéieren, e Stéck wäit méi grouss opmaachen, fir datt méi Famillen och an de Genoss vu sou enger Hëllef kënnen kënne kommen. Mir hunn d'Garantie de l'État an och do geet et drëms, fir op där enger Säit duerch en Eropsetze vun den Eligibilitéitscritèrë vun deene Revenus-Seuil'en, also wou een nach kann dovunner profitéieren, de Krees vun deenen, déi och dat Instrument wierklech kënnen notzen, fir herno e Prêt ze kréien, fir an de Wunnengsbau kënnen ze investéieren, datt mer dee méi grouss maachen. Mer wäerten awer och do méi héich Zënse kënne mat garantéieren. A mer wëllen och de Krittär eropsetze vun 30 op 40 Prozent vun deem Gesamtprêt, deen een eben hei vum Stat ka garantéiert kréien. Mer wëllen also, datt méi Prêten accordéiert ginn. Mer wëllen, datt méi Akten ënnerschriwwen ginn, well mer wëllen, datt och iwwert deen dote Wee méi gebaut wäert ginn. Ech wëll eng kleng Klamer opmaachen, well déi aktuell Situatioun um Wunnengsmarché virun allem bedéngt duerch d'Zënsen, virun allem bedéngt duerch Onsécherheeten, virun allem well d'Leit och virsiichteg gi sinn am Laf vun de leschte Méint, derzou gefouert huet, datt esouguer bei den ëffentleche Promoteuren eng ganz Rei vu Wunnengen net méi ofgesat konnte ginn, wéi zum Beispill bei der Société nationale pour l'habitation à bon marché sinn iwwer 100 Wunnengen, déi fäerdeg op en Acquéreur do waarden. An do wëlle mer och drop reagéieren, andeems mer och do, awer nëmmen temporaire fir dëst Joer, d'Critères d'éligibilité dann och eng Kéier änneren, fir datt de méi Leit an de Genoss kënnen kommen an datt mer do méiglechst schnell och Famillen dann an déi Haiser kënnen kommen, déi do prett, déi do prett sinn. En aneren Aspekt, an ech denken, dass vill driwwer geschriwwe ginn a gesot ginn, an zu Recht och, dat ass, datt duerch déi mangelnd Bauaktivitéit, datt en net méi Wunnengen op de Marché komm si fir ze kafen, natierlech den Drock op där anerer Säit op d'Locatioun vill méi grouss nach eng Kéier ginn ass, an doduercher d'Loyeren och nach emol méi héich gi sinn an, jo, mir wëssen et, et gëtt Famillen, fir déi dann iergendzwousch awer d'Limitt erreecht ass, wou Wunnen zu Lëtzebuerg net méi, net méi ze finanzéieren ass, net méi tragbar ginn ass. An do huet d'Regierung och haut de Moien decidéiert, dorobber ze reagéieren mat enger Upassung vun der Subvention loyer. Och do wëlle mer d'Kritäre vun der Eligibilitéit, also de Seuil vu Revenu, fir dovunner kënnen ze profitéieren, eropsetzen. An engem Mooss zum Beispill, datt mer 6 Prozent méi Célibatairë kënnen hunn, déi dovunner profitéieren, mee awer tëscht 8 a 25 Prozent méi Famille mat Kanner, déi dovunner kënnen profitéieren. Also scho substantiell méi Famillen, déi Accès zu enger Subvention loyer hunn. A mir hunn hei ganz besonnesch och den Akzent op Famille mat Kanner gesat. och am Hibléck op eng Diskussioun, déi mer hei zu Lëtzebuerg net solle scheien, déi mer musse féieren, ronderëm Kanneraarmut, hu mer de Moien decidéiert, fir d'Subvention loyer, dee Montant, deen een zousätzlech kritt, wann e Kand méi am Menage ass, vu 40 op 80 Euro de Mount eropzesetzen. Dat mécht fir eng Famill vun zwee Kanner dann amplaz vun enger Hëllef um Loyer vun 360 Euro de Mount awer eng Hëllef um Loyer vun 440 de Mount aus, Euro de Mount aus, an ech denken, datt dat eppes ass, wat awer méi Famille mat Kanner nach eng Kéier hëlleft, och um private Locatiounsmarché eng Wunneng kënnen ze fannen. Ech ënnersträichen och nach eng Kéier d'Bedeitung vun der Gestion locative sociale. déi och grad hei bei de Steiermesuren jo besonnesch encouragéiert ginn, fir op där enger Säit och Proprietären ze encouragéieren, hir Wunneng der Gestion locative sociale kënnen zur Verfügung ze stellen, duerfir déi nach just symbolesch Besteierung vun 10 Prozent dann um Loyer, wou mer 90 Prozent dann immuniséiere fir d'Besteierung, mä awer och fir Leit ze encouragéieren, wa se Bien hunn, wa se dee verkafen a reinvestéieren an dann deen neien Bien der Gestion locative sociale zur Verfügung stellen, datt dann och Steier, déi Plus-valuën do kënne steierfräi sinn. Dat hëlleft sécherlech nach eng Kéier, de Parc immobilier, dee momentan iwwert d'Gestion locative sociale geréiert gëtt, an dat sinn haut scho gutt iwwer 1.100 Wunnengen queesch uechter d'Land, deen och an den nächste Joren nach eng Kéier ze verbreederen. Mir hunn nach ëmmer, an dat ass eng Diskussioun zanter ganz Laangem, eidelstoend Wunnengen. An ech denken, datt mer heimadder nach wierklech eng Kéier jidderengem kloer maachen, datt et keng méi a virun allem keng Sue kascht, mee éischter Sue bréngt, wann een déi eidelsteeënd Wunnengen dach awer enger Locatioun iwwert deen dote Wee zur Verfügung ka stellen. An hei, mengen ech, kënnen mer wierklech alleguerten zesummen hëllefen, jidderee säi Bäitrag leeschten, fir datt mer esou mann wéi méiglech Wunnengen eidelstoen hunn. an dach awer Famillen do kënnen ënnerdaach huelen. Mir wäerten also weider och de Bausecteur iwwert dëse Wee ënnerstëtzen. Dat ass een Zil och vun dëse Mesuren. An op där anerer Säit wëlle mer awer och weiderhin investéieren an den ëffentleche Wunnengsbau, an ëffentlech Wunnengen. Dat ass e ganz kloert Zil an eisem Regierungsprogramm, fir méi Logement abordable an ëffentlecher Hand hei zu Lëtzebuerg kënnen ze hunn. fir domadder och als ëffentlech Hand zu engem groussen, staarken Acteur um Wunnengsmarché ze ginn, virun allem fir déi Famillje mat méi bescheidenem Akommes awer do adäquat och kënnen ze logéieren an ze protegéieren. An duerfir huet d'Regierung de Moien och decidéiert, dee Programm, deen am Laf vum leschte Joer nach vun der Virgängerregierung ugefaange gouf, fir Immobiliëprojeten en futur état d'achèvement opzekafen, fir dee substantiell, ech soe wierklech substantiell, och weiderzeschreiwen iwwert déi nächste Joren. De Logementsministère, also d'Regierung, de Stat, huet bis elo 110 Milliounen investéiert iwwert deen dote Wee a konnt 170 Wunnenge kafen, déi elo gebaut wäerte ginn an den nächste Joren an dann an de Parc immobilier vum Staat fir Logement abordable kënnen iwwerfouert ginn. Mir hunn haut de Moien decidéiert, datt mer eng zousätzlech Enveloppe fir déi nächste Joren an der Héicht vun 480 Millioune wäerten zur Verfügung stellen, fir dann eng ronn 800 Wunnungen, schätzungsweis 800 Wunnungen, iwwert deen dote Wee kënne bauen ze loossen, ze kafen an an de Parc locatif vum Staat kënnen ze iwwerhuelen. Dat ënnersträicht hei nach eng Kéier wierklech de politesche Wëlle fir de Parc immobilier locatif vum abordabele Wunnengsraum zu Lëtzebuerg dach awer substantiell auszeweiden. 480 Milliounen, déi nach eng Kéier derbäikommen bei déi Efforten, déi virdrun am Pluriannuel scho geplangt ware vun iwwer 900 Milliounen, 923 Milliounen iwwert déi nächst véier Joer. Dat weist, wat dach awer hei d'Prioritéit vun der Regierung ass. An et weist, datt mer hei och zesumme schaffen, zesumme schaffen och mat Privatacteuren, kucken, datt mer an enger PPP-Logik och kucke méiglechst séier virun ze kommen, well dat heite sinn Immobilieprojeten, déi privat entwéckelt goufen, déi schonn autoriséiert sinn, déi um Marché sinn an déi de Stat elo hei wäert kafe goen. Domadder gi mer eng vun den Äntwerten op d'Baukris momentan, mee op där aner profitéiere mer, op där aner Säit profitéiere mer als Stat awer och wierklech dovunner, fir elo och do kënnen eise Parc immobilier ze verbreederen. A mir maachen dat, wéi gesot, zesummen, Staat, Gemengen, de Privatsecteur, de kommerzielle Privatsecteur, den non-kommerzielle Privatsecteur. An et ass eigentlech esou, wéi ech mer wënschen, datt mer an der Logementspolitik och déi nächste Jore kënnen virukommen. Kuerzfristeg maache mer also hei och eppes, fir datt d'Demande erëm opkënnt, an dat nenne mer den neie Schwong fir de Wunnengsmarché. Mee mer wëssen, datt mer traditionell eng Situatioun hunn zu Lëtzebuerg, wou mer eigentlech vill méi Demande hunn, wéi mer Offer hunn. An duerfir musse mer déi nächst Sujeten als Regierung, als Gesamtregierung natierlech och ugoen, An do geet et dann ëm Prozeduren ze vereinfachen, fir wierklech och an Zukunft, an den nächste Joren ebe méi kënnen ze bauen, méi schnell kënnen ze bauen, fir insgesamt där héijer Demande, wou mer fest dervun iwwerzeegt sinn, datt se strukturell do ass an datt se gläich sech och erëm wäert weisen hei zu Lëtzebuerg um Immobiliëmarché, fir där kënnen gerecht ze ginn. An dat ass dann d'Aarbecht vun den nächste Wochen a sécherlech Sujet och op der nationaler Logementsreunioun.
Merci villmools och dem Logementsminister. Dir gesitt, Dir sidd hei iwwerschott gi mat enger ganzer Rei vun Informatiounen, mee dat beweist och déi enorm vill Aarbecht, déi an den eenzelne Ministèren déi lescht Woche gemaach ginn ass. A gäre beäntwert mer elo dozou Froen. Mee ech soen och nach eng Kéier, mir hunn, ech hunn an enger vun den leschte Pressekonferenze gesot, mir finanzéiere léiwer Aarbecht an Aktivitéit wéi Chômage. An hei, wéi gesot, ass dat e wichtegt Signal, dass net nëmme Wierder, et si konkret Aktiounen, souwuel bäi den Hëllefe wéi bäi de steirleche Moossnamen, fir datt wierklech de Leit an dem Handwierk, de Leit an dem Bau kuerzfristeg gehollef gëtt. An ech mengen, datt déi Aktiounen hei, wann een déi dann nach kombinéiert mat deem, wat nach an dësem Joer nokënnt, da misste mer e gutt Stéck virukommen op deem schwierege Sujet vum Logement. Lo beäntwerte mer gären Är Froen, déi Der dozou hutt. Yep. Ech wollt schonn froen, ob Der och u Mesuren denkt, fir zum Beispill Terrainen, déi an Uertschafte leien a wou drop spekuléiert gëtt oder respektiv déi zréckgehale ginn, fir déi fräizesetzen. Sinn do Mesuren ugeduecht? Jo, déi Moosnamen, déi stinn am Koalitiounsaccord, datt mer selbstverständlech un deenen Texter gëtt geschafft, mee dat hei sinn déi kuerzfristeg Moosnamen, déi mer geholl hunn, déi Spekulationssteuer bleift, ass am Koalitionsprogramm virgesinn, grad esou wéi wa mer och staatlech Terrainen wäerte kucken, wou mer kënnen do bauen. Mee dat alles, dat maache mer an där nächster Etapp. Haut wollte mer eis emol op déi kuerzfristeg Moosname fir Schwong an d'Aktivitéit, Bewegung an de Marché ze kréien, wollte mer an engem éischte Pak déi haut hei presentéieren, mee déi do stinn, all d'Moossname vum Koalitiounsaccord wäerten an den nächste Méint ëmgesat ginn, an deem dote Beräich wéi och an anere, mee spezifesch och an deem dote Kontext. Jo.
Jo, ech wollt froen, wéi vill besonnesch déi steierlech Moossnamen, wéi en Impakt déi wäerten op de Budget hunn.
Dat ass eng gutt an dat ass eng pertinent Fro, déi een awer net kann einfach mat enger Zuel beäntwerten. Ech ginn Iech och d'Explikatioun. Grosso modo kann ee Stand haut dat op e Chiffer, dee sech, loosse mer soen, an déi 130, jo 135 Milliounen Euro beweegt. Dat hänkt awer dervun of, wéi vill Aktivitéit doduerch wäert zousätzlech gemaach ginn. Ech hunn lech virdrun e sensibele Chiffer genannt. Kuckt emol, d'Enregistrementseinnahme sinn 2023 manner wéi d'Halschent gewiescht wéi an dem Virjoer. Wann ech also méi Aktivitéit schafen, da kënnt dat villen Acteuren a virun allem de Leit, déi am Bausecteur schaffen, dat ass also och eng sozial Moossnam, zu gutt. Mee fir Iech dat eenzel mol opzelëschten, Den bëllegen Akt, wann doduerch 1.000 Wunnengen an enger Koppel giffe gebaut ginn, dat wäert en budgetären Impakt hunn vu ronn 20 Milliounen Euro. Wann der manner gebaut ginn, ass den Impakt budgetär natierlech manner. Wann der méi gebaut ginn, dann ass en méi grouss. Dat d'Äntwert, fir datt een dat net ka mat engem Chiffer comme tel soen. Wat een awer méi genau kann aschätzen, dat ass de Chiffer, deen doduerch bedingt ass, dass ech de Plaffong vun den ofsetzbaren Zënsen op Eegenheemer, dass ech deem ëm en Drëttel an d'Lut sëtzen. Dat huet natierlech e relativ grousse budgetären Impakt, hëlleft awer de Leit méi Kafkraaft ze ginn. Dat si 45 Milliounen Euro. 20 Millioune goufen och geschat fir d'Investissementer mat dem bëllegen Akt um Niveau vun dem Locatif. Den Amortissement accéléré hänkt och dovun of, wéi vill Wunnengen doduerch méi geschafe ginn. Bei 1.000 Wunnenge wier dat en Impakt vu ronn 8 Milliounen Euro. An dann ass nach eng Kéier déi Wunnprimm, wat jo och e wichtegt Element ass, besonnesch fir jonk Leit ze ënnerstëtzen. Dat wier e Montant vu ronn 30 Milliounen Euro, de Starter-Kit, wann den Employeur senge jonke Salariéen ënner 30 Joer eng Subvention loyer gëtt, hänkt natierlech och dovun of, wéi wäit dass déi Subvention loyer geet a wéi vill Patronen wëllen op déi dote Moossnam zréckgräifen. Duerfir kann een dat net ofschléissend esou mat engem fixe Chiffer wéi wann eng reng Investissementsdépense wier, kann een dat net aschätzen. Ech wëll dat kloer esou ënnersträichen. Dat wat d'Regierung sech erwaart, a wou och dann den Impact budgétaire positiv ze gesi wier, dat ass, wat méi Wunnenge geschafe ginn, souwuel fir de Logement wéi och fir d'Aktivitéit am Bausecteur, duerfir alles ënnert dem Siegel méi Schwonk fir de Wunnengsbau.
Jo, ech hätt nach eng Fro. Bauen, méi bauen heescht jo och, datt iergendwou trotzdem muss Terrain hierkommen, respektiv wou bauen, wéi bauen. Dat huet en Impakt op de Verkéier, dat huet, et bleift jo net ouni Impakt. Dat huet en Impakt op wéi Dierfer a Stied sech entwéckelen. Wéi wäit hutt Dir als Landesplanungsminister do eng Visioun, wéi dat, wéi dat soll wuessen? Et kann jo net einfach an d'Blot oder an d'Gringt bauen, et muss jo iergendwéi do och e Plang ginn, wéi dat Ganzt organiséiert gëtt.
Dir schwätzt dem Landesplanungsminister do aus dem Häerz, an dat ass d'Kärstéck an d'Käraufgab vum Landesplanungsministère, fir net nëmmen ze kucken, wou mer wunnen an Zukunft, mee och ze kucken, wéi mer dat mat der Mobilitéit vernetzen, wou mer schaffen, wou mer eis Fräizäit verbréngen, wou mer d'Natur kënnen erhalen. Alles dat ass extrem, extrem wichteg. Och d'Fro vläit, wéi mer bauen, wéi mer wunnen, wéi kënne mer d'Densitéit e Stéck wäit op, net iwwerall, mee op eenzelne Plazen dann, dann eropsetzen. Ma do gëtt et natierlech de Plan directeur vun der, vun der Landesplanung, am grouse Ganze bekennt d'Regierung, déi nei Regierung sech zu deem, zu deem Dokument. Et gëtt och e Plan sectoriel logement ënner anerem, wou jo no deenen dote Kritäre gekuckt ginn ass, wou gëtt et nach Terrainen, déi genau deenen doten Uspréch, datt se gutt ugebonne sinn, datt mer eng Mixitéit kënne kréien, datt et eng Liewensqualitéit ka ginn an datt se och erschléissbar sinn, datt mer dat deenen erspriechen. D'Regierung denkt driwwer no, wëll ech soen, fir déi Terrainen, déi am Plan sectoriel logement detektéiert ginn, vläicht iwwer POS kënnen, iwwer Plan d'occupation du sol och kënnen ze verplangen. Mir haten éischt Kontakter doriwwer och mam Syvicol, fir ze kucken, wéi d'Gemenge sech do an deem Prozess géifen erëmfannen, fir méi schnell virun ze kommen. A mir hunn eng éischt Initiativ geholl, fir iwwer déi grouss Logementsprojeten, déi op nationalem Plang och gesteiert solle ginn, wou de Stat derhannert steet, och wierklech op Ministerniveau eis regelméisseg ze gesinn, fir datt mer do e Stéck wäit viru kommen. An natierlech musse mer, an dat hunn ech geléiert an de leschte Wochen, kucken, wat mer déi nächst Jore bauen, mee déi Terrainen, déi mer elo detektéieren, dat sinn déi Wunnengen, déi mer an deene fënnf Joer dono scho rëm musse bauen. Also geet et net nëmmen drëms, fir ze soen, do baue mer haut, mee gläichzäiteg musse mer kucken, wou baue mer a fënnf Joer, an haut eben déi Terrainen detektéieren, A se eeben och urbaniséieren, se ze erschléissen.
An duerfir och déi, dat do sinn alles Sujeten, och wéi an Ärer Fro vu virdrun, déi op enger nationaler Logementsreunioun och diskutéiert ginn, well do ass de Stat net ëmmer eleng. Mee déi Moossnamen, déi mer haut annoncéiert hunn, déi hunn natierlech en Direkten Effet, well notamment déi Projeten, déi do geplangt waren, mee déi keen anere kaf huet, wa mir déi kafen, déi kënnen direkt realiséiert ginn. Duerfir mengen ech, muss een ëmmer erëm hei ënnerscheeden tëscht deem, wat kuerzfristeg ass, steierlech Moosnamen, déi hëllefen, déi Projeten, déi de Stat wëllt kafen, an all déi dote Froen, déi och an dem Koalitionsprogramm Gespréicher an de Koalitionsverhandlungen och intensiv schonn diskutéiert hunn a wou den Här Meisch elo hei gesot huet, wéi hien a wéi mir an der Regierung do wëlle virgoen. Ass nach eng aner Fro? Wann eng Fro u mech ass, wär ech dankbar, wann déi géing, wann déi géingen huelen, well dono muss ech op Bréissel leider fueren. Mee Kolleegen si vläicht nach e puer Minutten hei, jo. Effektiv, da géing ech mat där Fro ufänken. Dass zu engem aneren Thema, mee Dir hat gëschter an der Chamber gesot, explizéiert am Kader vum Heescheverbuet, dass d'Regierung sech do géing, do géing respektéieren d'Décisioune vum Kassatiounsgeriicht a vum Verfassungsgeriicht. Kinnt Der déi, also dat just nach eng Kéier e bësse méi explizéieren? Do gouf et jo awer keng Cassatioun op där Fro. Hätt d'Stad dann net kënnen a Cassatioun goen?
Dat ass genau dat, wat ech gesot hunn, wa gesot gëtt, de Stat géing net. Et war eng Diskussioun, ob mer eng institutionell Kris hätten tëscht dem Exekutiv an der Justiz. An da hunn ech gesot, Neen, esou eng Kris gëtt et net. Et ass selbstverständlech, datt de Staat an d'Exekutiv all Decisioune vun den héchste Geriichter respektéiert, mee ech hu gesot, et gëtt fir de Moment keng Decisioun weder vun der Cour de Cassation nach vun der Cour constitutionnelle iwwert déi do Fro. An dat war dat, wat ech dozou gesot hunn. Dat heescht, datt eng ënnerschiddlech Interpretatioun zu der aktueller Gesetzgebung duerfir och ass, well et keng Rechtsprechung vun den héchste Geriichter zu Lëtzebuerg an där do Fro gëtt. An dat heescht, datt déi Decisioun an zweeter Instanz net ze respektéieren ass, oder wéi? Et gëtt keng Decisioun vun der Cour constitutionnelle oder vun der Cour de cassation iwwer d'prezis Thematik, déi am Reglement vun der Stad Lëtzebuerg fixéiert ass. Mee kinnt dat dann net jidderee soen, deen vir Geriicht ass a vläicht net an Appell geet a seet, jo, mee ech sinn da net domatten averstanen, well et huet jo kee méi héich Geriicht doriwwer Decisioun.
Et gëtt zu dëser Thematik keen, keng Decisioun op dëser präziser Fro, déi an deem Reglement vun der Stad Lëtzebuerg fixéiert ass, gëtt et keng Decisioun vun den héchste Geriichter vu Lëtzebuerg. Ass soss nach een, deen eng Fro wëllt stellen un de Premierminister? Soss ginn ech. Mä meng aner Froen, déi géingen de Finanzminister betreffen. Dat eent ass déi Mesuren 3 a 4 do, déi fir just fir 2024 gëllen, den Taux d'imposition fir d'Plus-valuen. Zielt dat fir all Investisseur oder just fir privat Investisseuren? An och den Taux d'amortissement accéléré, datt deen eropgeet, ass dat un iergendwelch Konditioune gebonnen oder ass dat Gëllt dat einfach fir jiddereen d'selwecht?
Dat zielt een fir privat Leit, souwuel de Quart du taux global, well deen nämlech och an der Steierlegislatioun bei private Leit steet, an dat selwecht ass och fir den Amortissement accéléré vu sechs Prozent, déi fir all déi Acteure spillt, déi de Moment och vun engem Amortissement accéléré ënnert enger manner favorabeler Form kënne profitéieren.

Et ass e Phänomen, dee mer solle weider observéieren. Et ass awer och eng natierlech Beweegung vum Zesummewuessen an der Groussregioun. Mir wëssen, et gëtt Residenten op der belscher Säit, op der däitscher Säit, op der franséischer Säit, déi heihinner schaffe kommen. Op där anerer Säit gëtt der och vläicht emol, déi eng Zäit hei gewunnt hunn an dann éischter an d'Groussregioun erausgeplënnert sinn an awer hei nach schaffen. Et gëtt der manner, déi hei wunnen an op där anerer Säit schaffen. Alles dat kenne mer, an alles dat huet eng gewëssen Normalitéit a soll am europäesche Kontext an och an der Entwécklung vun der Groussregioun jo iergendzouch eng gewëssen Normalitéit hunn. Näischtdestotrotz kann et sécherlech net am Beräich vum Wunnengsbau d'Politik vun der Lëtzebuurger Regierung sinn, fir d'Leit ze invitéieren, d'Land ze verloossen. An duerfir gesi mer och hei déi heiten Efforten, datt mer eebe fir eng Populatioun, déi wiisst, a se wiisst nach ëmmer iwwert déi leschte Joren, a mer ginn dovunner aus, Och an den nächste Jore wiisst se, ebe méi a méi schnell kënnen ze bauen, an dat an der ganzer Bandbreet vu Logementer, déi ee sech do ka virstellen, an dat eben och fir déi ganz Bandbreet vun Populatioun, déi eben zu engem Land och gehéiert, fir datt jiddereen hei en Doheem ka fannen, wann en dat wëll. Et gëtt der, déi sech eben och fir en anere Wee decidéiert hunn, an déi hu sécherlech och do hir gutt Grënn gehat, an ech mengen net, datt een de Leit d'Liewe muss erschwéieren, Dofir, mee op där aner Säit musse mir hei zu Lëtzebuerg eis Hausaufgab maachen am Wunnengsbau, bei den Autorisatiounen, fir méi kënnen ze bauen an adequat kënnen ze bauen, fir datt dat doten eben net déi eenzeg Noutléisung fir eng Famill ass. Da soe mer Iech villmools Merci am Numm vun eis dräi elo nach.